Танда Бахсы нэһилиэгиттэн икки колхоз хоту күүс өртүнэн көһөрүллүүгэ түбэспиттэрэ. Барыта сүүс тоҕуһун икки хаһаайыстыба бес сүүс аҕыһун икки киһи көһөрүллүүгэ барбыттара. Онтон сүүс алта киһи ыарахан олохтон көмүс уҥуохтара хаһан да эргиллибэттии хоту дойдуга хаалбыта. Ол курдук, Каганович аатынан колхозтан Хүрбэ хаһайыстыба биэс уон түөрт киһи, күүһү түмүк колхозтан Хүрбэ түөрт хаһайыстыба сүүс биир киһи көһөрүллэн, Чугуровка дэриэбинэтигэр кииннээх Кыһыл Табаһыт колхоһу кытта холбоспуттар. Колхозтаахтар аллараа араҥастааҕынан муораҕа киирэн балык булдугар сылдьыбыттар Кыһылтан да, холкуостан отут-алта хаһаайыстыба, сүүс алта киһи көһөрүллэн Бобровскай диэн муора кытылыттан чугас, аҕыйах киһилээх Хотугу сулус холкуоһу кытары холбоһон балыктаабыттара. Кыһыл Иитийэ холкуостан Хөрбө биир хаһаайыстыба алта уон тоҕус киһи, Кыһыл Сэрииһит холкуостан отут биир хаһаайыстыба сүүс үс киһи көһөрүллэн Өлөөн өрүттөрдүгэр киирэн ыстааннаах хочо арыы диэн сирдэринэн олорон Киров аатынан уонна север колхозтарын кытары холбоһон балык булдугар сылдьыбыттар. Чыгаалык колхозтан аҕыс уон алта киһи, сүүрбэ үс хаһаайыстыба, Сииктээх нэһилиэгэр олохтоох Сииктээх колхоһу кытта холбоһон балык булдугар сылдьыбыттара. Ярославскай аатынан холкуостан отут сэттэ хаһаайыстыба, сүүс сэттэ киһи көһөрүллэн Трофимовскай бөһүөлэгэр кыстаан баран, Саһыллаах диэн муора биэрэгиттэн чугас учаастакка бэйэлэрин ааттарынан олохсуйан балык булдугар сылдьыбыттара. Көһөрүллүү ыар содулун сыыппатынан тэҥнээн көрдөххө, тохсунньу ый бастыы күнүгэр тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн икки сыллаахха нэһилиэккэ тыһыынча сүүрбэ алта Төбө ынах сүөһү үс сүүс биэһин икки төбө сылгы баара Көһөрүллүү кэнниттэн нэһилиэк холкуостарыгар икки жүз аҕыһынаҕыс төбө ынах сүөһү сүүс уон төбө сылгы баара Чурапчы оройуонун дьоно үстэлэн түллүбүтэ. Сукка, сэриигэ, көһөрүллүүгэ Биһиги аҕабыт таах колхуостарын сут-кураан дьыл туран тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон икки сыллаахха атын колхуостары кытары булун оройуонугар барар гына анаабыттар. Иниэн аннар түргэн соҕустук хомунан, тэринэн, атырдьах ыйын бүтүүтэ Бэстээххэ хоҥнубуттар. Онно барарыгар кырдьаҕас аҕатын, ыарыһах-эдьиийин уонна сэриигэ барбыт убайын икки уолун илдьэ киирэр. Ол бараннар Бэстээххэ тиийэннэр, борохуот кэтэһэннэр, Биэс күнү быһа өрүс биэрэгэр от-мас быыһыгар олорон бу борохуоттарын кэтэспиттэр. Олорбуттарын кэнниттэн Трофимовскай ырыыбзавод Баржела катера кэлэн дьэ кинилэри илдьэ барбыт. Бу Трофимовскай ырыыбзаводтан сүүс сүүрбэ километр өссө ыраах Бобровскай учаастага диэн сиргэ диэн сүөкээбиттэр. Онно тиийбиттэригэр бу Бобровскайдар хата үчүгэй баайытык көрсүбүттэр. Аһыыр аас, аванса биэрбиттэр. Онно тиийэннэр дьиэ уот суох буоллаҕа дии. Уу арыытыгар киирэннэр мас хомуйаннар бэйэлэрэ хотон курдук уһун дьиэ туттубуттар. Уонна сир сир кырсын ыланнар дьэ үөһэ дьиэлэрин үөһэ өттүгэр таҥ оҥостубуттар. Кытыытыгар буоллаҕына дьаарыстааннар эмиэ истиэнэлэрин халыҥатан биэрбиттэр. Тимир оһоҕу оттоннор дьэ ол оннук кыстаабыттар. Биһэҕэбит тиийэн ол онно балыктааһыҥҥа кини биригэдьииринэн уонна кыһынын кырса бултааһыныгар үлэлээбит эбит. Хоту дойду тыйыс айылҕатын, олох киһи күүппэтэх өттүттэн буолар буурхаларын иһин туһунан кэпсиир этэ. Ону кини бэйэтэ этинэн-хаанынан билэн кэлбитэ. Ол курдук аҕабыт ол рыб забокка кэлбит милиисийэлэри илдьэ баран баран төннөн иһэн Эмискэ буурҕаҕа мунан буурҕаҕа хаптаран хаалан үс күннээх түүнү быһа бу хаар анныгар сыппыт. Ол сытан кини манна илиитин, атаҕын үлүтэр, ол үлүппүтэ буотун кини бэйэтэ аҕуһун сааһыгар өлбүтэ. Ол аҕуһун сааһыгар дылы бу атаҕын үлүппүт бааһа олох сиикэй баас буола сылдьыбыта. Иннинэн аҕабыт үлэлээн-хамнаан илиитин-атаҕын үлэтэн физическэй олох кыайба, үлэни-хамнаһы кыайбат буолан, тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон алта сыллаахха дойдутугар эргиллэн кэлбитэ. Уонна то бу дойдутугар эргиллэн кэлэн баран эмиэ бэйэтин холкуоһугар эмиэ биригэдьииринэн иҥин үлэлээбитэ. Онтон аҕабыт бу көһүүгэ сылдьыбытын э наһаа улахана кэпсээччитэ суох. Көннөрү оннук түгэн түбэстэҕинэ онно итинник кыратык кэпсээн аһарааччы Ото бу хаамай кини этэрэ хаамай туохтааҕа диэн бу биһиги барыахтаах сирбит хайдах дойдуга, хайдах дьоҥҥо-сэргэҕэ тиийэрбит ол саамай ыарахан этэ диэбитэ. Аҕабытын биһиги умнубаппыт, кини туһунан үтүө өйдөбүл оҕолоругар, сиэннэригэр, хос сиэннэригэр көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бара туруоҕа. Күн бүгүн биһи нэһилиэкпититтэн үс көһөрүллүү кыттыылаах баар. Биһи нэһилиэкпитигэр ол курдук э Максим Горькай аатынан Мугудай нэһилиэгиттэн көһөрүллүүгэ барбыт Мария Федоровна Попова, ону таһынан э Чекалов колхозтан э Игнатьев Иннокентий Иванович, ону таһынан Ярославскай колхозтан Николай Васильевич Захаров. Мин эһэм Потапов Василий Николаевич Кыһыл Итиэх Хоккус бэрэссэдээтэлэ ээ дьоннорун илдьэ быыкап мыыһынаан, хамах арыытынаан, ээ күһүүрүнээн ээ сылдьыбыттара. Манныттан аҕам тэбис-тэҥҥэ сылдьыһан, эдьиийдэрин кытта балык булдугар бултаан, аа аҕам Потапов Николай Васильевич Ону кини тун кэпсиириттэн кылгастык быһа тардан кэпсиир буоллахха оттон бу кинилэр тиийэллэрэ талларбыттар өрүс биир-үттүгэр бараҕыттыа эбэтэр муорака ытыытыгар бараҕыттыа диэн ону эһэм колхоз бэрэсээдэлэ буолан туран бу муорака ытыытыгар барабын диэн муорака ытыытын талбыт онно тиийбиттэригэр Эмиэрикэттэн кэлбит бородуукта кыстан аһатар эбит манна курупчаахы булдук сыыр курдук кыстан аһатарын Өйдүүбүн диир аҕам кэпсиир этэ уол сыыртан, бурдуктан алаасканан эбэҥки оҕолорун кытта алаасканан түһэн сыыртан хатааһылыы оонньуур этибит диир. Оннуттан саатыттан хаҕалаан кэнсиэрбэтигэр тиийэ бүүс-бүтүн дьулу Эмиэрикэ бородууктанан хааччыйан онно аҕалан хаалларбыт бородуктата бүүс-бүтүн дьулу оҕоро кытытыгар кыстанан турар этэ диэн ахтар этэ Тыһыынча тоҕус сүүс дьөлүн икки сыллаахха Чурапчы оройуонун дьонун-сэргэтин хоту нэһилиэктэргэ көһөрүллүү дьаһалыгар Кытаанах нэһилиэгиттэн тоҕус холкуостан сэттэ холкуоһун дьонун-сэргэтин бүтүннүүтүн оҕолуун-уруулуун биэс сүүс аҕыс уон икки киһини күүс өттүнэн хоту нэһилиэктэргэ оройуоннарга үлэҕэ балыкка ыыппыттара. Бу дьоннорбутун чиэстээммит биэс сүүс аҕыһын икки киһи аатын кыһыл көмүс ааттарын гранит тааска уһуйаммыт мемориальнай памятник оҥороммут үйэлэртэн үйэлэргэ хааллын диэммит Министерство ЖКХ «Трехлетний план» диэн дьаһалыгар сөп түбэһиннэрэн олоххо киллэрэн Көһөрүллүү сэттэ уон биэс сылыгар анааммыт икки тыһыынча уон сэттэ сыллаахха олоххо киллэрбиппит дьон-сэргэ сэрии көһөрүллүү кэмигэр көрсүбүт иэдээннэрин, хорсун быһыыларын, эрэйдэрин, кыһалҕаларын кэнчээри ыччаттарга үйэлэргэ умнубакка, көлүөнэттэн көлүөнэҕэ тириэрдэр ытык иэспит Ытыктабыллаах нэһилиэкпит олохтоохторо! Кытаанахтан төрүттээх биир дойдулаахтарбыт! Күүс өртүнэн көһөрүллүү иэдээнин эттэринэн-хааннарынан билбит аймах дьоммутун ытыгылаан, ахтан-санаан, кинилэр сырдык кэриэстэригэр биир мүнүүтэ саҥата суох туруоҕун!